Estudia g̃uarã ndaiporiete previsión de lluvia, ndaiporimo'ãi ama. Péicha he'i ñande ñande ára reko día domingo-pe jaguerekotaha ára porã hína. Péro upéicha avei día lúnes de la próksima semána oĩ ochenta y cinco por siénto de posibilidádes jaguereko jeýma o'ama táva Kuruguatýpe. Entónse día lúnes de la próksima semána oĩ provabilidádes jaguereko jey o'ama. Upéva pe provavilida osegi Día mártes ha día miércoles peve ikatu jey jaguereko hína amarayvi especialmente mártes ha miércoles ikatu gueteri jaguereko amarayvi. Mártes guarã jaguereko cuarenta y cuatro por ciento de probabilidades ha katu sesenta y ocho por ciento Día miércoles de la próxima semana g̃uarã, osẽ péicha ñamoñe'ẽ ñande ára reko hína miércoles, kavallete jaike hína primavera-pe Abel, oĩ probabilidad de oikévo primavera. Jaguereko jeývo peteĩ ama rayvi hína táva Kuruguaty ári, jajaikéma hína Estación de la Juventud, la yvotykuéra umi aja ipoty ipoty jerapáma voi hína ja omoporãma voi hína ñande paisaje natural.

Katupyry avei Adel Benítez estedia ára. Jajapo avei hína transmisión a través de Youtube, jaescribínte Radio Popular Canindeju ha jaja'accede verãma oĩ en directo jañoacompaña hag̃ua por Youtube. Péicha avei jajapo transmisión vía internet. Ikatu hag̃uáicha ñande retã tuicha javeve éste, oéste, nórte, súr, avei ambue tetãre ha ambue kontinéntere avei tetã. Féisbucpe jajapóva avei trasmisión, diferénte platafórma, no ja'évo aipurupaitéko la teknolohía jaha ko'ág̃a pe teve la ndajaikutuvéi ajaipuru hína péro déntro de póko avei Jarrekupera jeýtama ñande señal de teve avei hína transmisión en directo kuápe ñamoinge hag̃ua. Internet la página ha'e hína www.radiosenparaguay.com barra popular. Ko'ẽrõ quince de septiembre, día de la polca paraguaya. Ha ñandéko? Este, eh, ya, ha'e ñandéko este día de ayer ojokuarévema polka paraguaya jañeñepyrũma la homenaje pe, ág̃a ñande mba'e teete ne bárbaro, gracias a nuestros artistas, músicos, creadores. Emiliano R. Fernández ha Luis Alberto del Paraná, ko'ẽrõ aniversario la misma fecha, la misma, y si la misma fecha pero diferente año ha'ekuéra omano. Entonces Día de las Polcas Paraguaya ko'ẽrõ ñane retã Paraguáipe ha péva ñambotuicha, este día jokuarépe ñahendúta polca paraguaya. Heẽ, pyhareve profesor Rivero ovisitánta ñande, ñande programación mba'e óra, ha'éko voimi opu'ã hína. Las cuatro ha'e paraguayo. Voimi ñande radio popular jaavri ma'ã uvaicharõ jajapo hag̃uáma con el profesor Rivero a partir de las cuatro de la mañana peteĩ. Ha jaoñepyrũma oĩ. Okai'uhápe oĩ ombohéra. Okai'u ha ou ápe oabrima, ome'ẽma ñande apertúra ñande programasiónpe. Katu pyry profesór Vivero. Ñamomaiteimi chupe ko programasión guive avei ñanemalakostumbrárta jave ndoruvéi ñande la sandía. No hay tiempo, oguerarumína ñande la ira, la ka'a, ha no hay tiempo, no hay tiempo, ikatu ni arasa mil ogueruvéi ñande. Y bueno ha éxito total mante ña desea programación kay'uhápe omyakãva el profesor Ruth he'visita ha nendie omyakãta hína ko'ẽrõ. Sí, pues cai'uháve ha polka paraguaya que ojokuarekuaréve ha jajapo homenaje Luis Alberto del Paraná ha avei Emiliano R. Fernández-pe. Y bueno, ha ñañepyrũmante oína ñande ñahendu polka paraguaya avei.

Jahámante ára en púnta. Jahayhúrã la ñande kokuéro mitã. Híhíhíh! La mandyjúko óro blanco he'i oĩko hikuái. Híhíhíh!

Ñemongeta tavaguándi. De lunes a viernes de 15 a 16. Ñemongeta, káso ñemombe'u. Ñanemba'embyasýva

Jascribíta che pe iporãitei che ave desde ya jamboaguijemi umi ñande rapicha fe y alegría peguápe o acompaña avei ñande programación hína día a día ofalta la ñande jingle oyepe modifica'imi mijimi. Julio ha ña Anuncia ohendu hína. Mba'e japreparamína chupekuéra la familia ña. Mba'éicha? Heẽ ñambopu mei chéve. Los corales. Ha péingo ág̃a ótro blókeve la familia he'i jadedikami chupekuéra. Oĩ jeporekamína hese la familia. La familia niko a veces ojepurahéi itupãópe ha mba'e avei. Escribimi la familia. Jaheka tave. Julio ha ña anuncia pe ja dedicami. Ha'ekuéra ningo ogapypeguahaichaite ojapysaka ñanderehe, he'i, Aguyjémante peẽrõ rehe japysakáve. Ko'ẽrõ ára ñañomomaiteimi tembiapo jajapóta hína amoite komunida indígena, komunida originaria he'ingo chupe Paso Real. Péicha hína pe komunida oĩ pe entráda Tava'i Borda dóce ningo chupe, upéicha pe asentamiénto la heraite, Tava'i Borda. Ha upévape oĩ pe jahasami pe desvío Siete Montes-pe jaguereko pe puésto polisiál, comisaría.

Ha'éva hína el ingeniero Juan Aquino. Ha'e rupive oñemboañetéta hína peteĩ jornada técnica he'íngo chupe tekombo'e. Campoiteve jajoheko mbo'e ndaha'éi jepivérõguáicha ñañembo'ýa ha ñañohekombo'e, péro kó'áko kásope avei tekombo'e, péro jaĩta kokuetévo oĩ ñañomongetáta ikatu hag̃uáicha Jahecha ñahendu japraktika upévare jornada técnica héra osínópe capacitación-pe oĩ héra. Ha ñandéra jaguerekóta ko'ẽrõ jornada técnica, jaikéta umi hermanos originario-kuéra kokuépe ha ñañohekombo'éta hína en tema de jety ñeñotỹ. Ha pearã el ingeniero Juan Aquino omyakã hína como técnico extensionista del proyecto de inserción al mercado agrario ha dependiente ape ñande agencia Kuru Guatýre tembiapo joajúpe oĩta hína técnicos del Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola, Chore peguakuéra oúta avei mokõi técnico, campo experimental ja'énte oĩngo ñande chupe. Ko'ág̃a oje'e chupe ambue ñe'ẽme, o sea que oñeinstitucionaliza oje'e chupe Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola, Tecnología de Investigación. Ha péi oúta Ko múcha experiénsia mokõi tapicha técnico oñanderekombo'earã jetyñeñotỹme. Jetyñeñotỹme avei jaikuaaháicha jety oguereko la ivariedades ha káda variedad oguereko la icaracterística. Ha'ekuéra día a día ojapo pe experimento. Entonces oikuaa porãiterei la téma oúta odesarrolla ñande hína sobre téma de producción de jety. Aparte de que oparticipáta hína avei los técnicos, otros técnicos como invitado, porque IPTA ha avei ape técnico extensionista, kuál la organizador directo, Avei opartisipáta ótros téknikos del Ministerio de Agrikultura y Ganadería ha avei de téknikos interesados. Ha upéicha avei oñeinvita hína maymáva tapichakuéra oguerekóva guive interés. Pórke ndaha'éi peteĩ kultívo py'ỹietei añañe'ẽva rehegua, péro ko'ág̃a la jety oñepresenta kómo una alternatíva de nuestra alimentasión en la finka familiar ha avei peteĩ alternatíva para el merkádo. Ha upe ári entonce ñane compromiso de técnico ha'e hína ña promove la siembra ha la y de mejor forma ya ña ko yety ñeñotỹme. Oĩ avei hína invitado este día ára ore visita kuri instructor ha avei Este el director pedagógico de la escuela agrícola Cefa ha avei romyasãi chupe kuéra kuri convite ikatu haguãicha avei ha'e kuéra o participami kóa ko jornada técnica y ikatu haguãicha ha'e kuéra incluso avei alumno kuéra ijárõpa ndohói avei porque escuela agrícola pe oñeforma hína nuevos técnicos. Entonces oñeme'ẽrõ chupekuéra la oportunidades de participar ha'éta hína oparticipáta hína de una capacitación de gente que conoce del tema, tanto teórico, práctico ha upe áringo Avei la oñekomplementárõ jaikuaárã mba'e vísiopa oataka la jetýpe, mba'e típo de yvýrepa ojeadekua porãve, mba'e tiémpopa ñañotỹrã heta hakã sa'i la produksión. Entónse peteĩ oportunida jareko japartisipa hag̃ua. Ikatu avei opartisipa tódo los produktores Oguerekóa guive interés. La participación es es abierta. Pe aramia lo mitã opoandúma hína la horario. Ha ore prácticamente las siete de la mañana ñaroĩtama hína comunidad originaria Paso Real-pe. Ha péva pe actividad ohóta hese las once de la mañana-pe. Pépe oñembotýta hína la jornada técnica en esa comunidad, upéi katu la delegación oúta hína porque ka'arurã jaoĩma hikuái otra comunidad-pe amoite jasykañýme, jaaprovecha hag̃ua al máximo la estadía de estos buenos profesionales técnicos del Instituto Paraguayo de de Investigación Agrícola, IPTA. Ahechaveteĩ che conocido el ingeniero Insaurralde, aréma la IPTA-pe oĩ hague uno de los grandes conocedores, oúta ñandecapacitami hína ko téma jetýpe. Entonces mokõi técnico oñe'ẽta sobre producción de batata he'ingo chupe ambue ñe'ẽme, Ha upéi katu última pártepe jaikéi hína ko téma de producción de sésamove ha ñamboty hag̃ua última párte javisitáta peteĩ parcela de parcelarã de sésamo ha jajehekombo'éta avei sobre téma de sésamo ha upéva upe téma ári ñamboty hag̃ua la jornada técnica. Así que la invitación está hecha Ha jajotopa a partir de las siete de la mañana hasta las once de la mañana. Mba'épa reĩta haber ñahendúva polka sa'e. Chakeko este día ya jahecha jey don Solano hína.

Ko'ẽrõ Día de las Polcas Paraguayas. Jagueru mandu'ápe hína las cuatro de la mañana javére ongo Tapicha hekoje'iakue hekoveje'iakue don Toribio Mareco las cuatro de la mañana omoñepyrũmi averndi programación kay'uhápe. Pe lunes guive péa orretoma jey aver pe programación péa en homenaje a un artífice de de Radio Popular Canindeyu ha'e a don Toribio Mareco jaguerúva chupe mandu'ápe Calete ko día de la polka paraguaya ñaguerúta jave mandu'ápe avei ñande rapicha katupyry Abel Benítez omoñepyrũ jey ñande de la programación kay'uhápe ñahendu la polka paraguaya ombohasa ñande de las informaciones Chemandu'a ymami don Toribio py'ỹi oho chugui la internet señal la informe ome'ẽta jave. Anína tio oho jeýma la che internet señal la igustove jave la información. Ko'ág̃a ndoikovéi upe hína Abel la ñane internet oikoiteve oikoiteve ko último tiempo hína. Ha nde rehe ndoiko'éiti umi kórte umíva hína. Así ke las cuatro de la mañana javérõ torypápe jaavri ñande rrádio osino jaike Youtube ha jajapysakáma programación noventa y cinco punto cinco rrádio popular Kanindejúre Omyakãha hína las cuatro de la mañana ia imitãrusu katupyry Abel Benítez. Ko'ẽrõ katu ñande rapicha paraguayo provefesór mbo'ehára Rudecindo Vivero ombokatupyrýta chove hína tembiapópe Ha'éko ikatupyrýichama meséromi ojeve ko'ẽrõ día de la polka ikatúva teĩ un chamamemi mba'e ñahenduka chupe en homenaje a Rudecindo Viveronte oĩ ndaha'éi la día de la polka rehegua, péro polka katu ojokuaréve ñahendu va'erã. Y bueno, jaguereko avei hína día viernes aniversario fundacional. del pujante distrito de Maracaná, Ministerio de Agricultura y Ganadería ojaderita hina a la a esta fiesta fundacional a través de una feria agropecuaria oñemboañetéta hina en el predio de la Municipalidad Pépe ohepyme'ẽta hína tapichakuéra organizados ha asistidos por técnicos de la Dirección de Extensión Agraria ha upéicha avei técnicos extensionistas del Proyecto de Inserción al Mercado Agrario. Ñaimbaite invitado hína japarticipa upe ape ára A partir de las siete de la mañana la feria ja oñepyrũta oñemoĩ oñembo'añetéta hína hapearã ápe táva Kuruguatýgui jarogueraháma kuri compañero de trabajo kuérape tres toldo roguerahapaitéma che okuera la silla umíva hína ikatu hag̃uáicha icomodidad-pe ha Ome'ẽ avei ko Molila tapichakuéra asistídove hína duránte su la exposisión de sus productos, exposición y oferta oĩ pórke ohepyme'ẽ hag̃ua heta, oĩta la ryguasu kasero, ryguasu rupi'a, lechón, Aramirõ, kesu, heta mba'e manduvi, kumanda, oĩtaitéta hína en la Feria Agropecuaria de pe dentro del programa de recordación a la fundación del novel y pujante distrito de Maracaná. Así que viernes tekotevẽ jajotopapa Maracanáme. Ka'aru katu tembiapo joajúpe avei con la facilitadora del programa Teko Porã, la señora Irma Ríos ndi roĩta hína ka'aru las dos de la tarde rã Don Carlos Pico rógape, amoite cancha Mariscal López ypyetévente voi. Ikatu hag̃uáicha hína rojoheko mbo'emi mba'éichapa ja'elavorarã productos naturales para control de plagas. Péape actividarã avei che uno de los designados hína como servidor público avei ha roñombokatupyrýta hína la licenciada compañera de trabajo Clara Jara Nipeve tembiapóve. Ha'e peteĩ téknika katupyry avei hína omopienda porã ñande ñande traváho oikuaa porãiterei kóva ko téma ha'éva hína la control natural de plagas. Ja'évo hína plagas-nko ha'e hína la ñande kóga ombyaia. La ñande kóga ombyai airépe oje'e plagas, pórke ñandépi heta vése ja'e insectos ja'e, péro ñande la realmente ñahape jokosea ha'e la plagas. Pe insecticida ja'e hangue mehoroi la heta vése a lo mehor la plaguicida ja'e pórke oĩ aveípy la insectos Okarúa la hapichavíchore ha umi ápe oje'e insectos benéficos. Oĩ unos cuantos ha ñande la insecticida a veces ñadesconoce ha japoĩrõ ja'unoite jaitypaite ha la técnico siempre he'i ñande control he'i. Ha la insectos benéficos-ngo upéicharõ okontrola avei ñandéve la aparición de plagas la kóga, kóga týpe. Upévare iñimportánte ñanerakãte'ỹ la insectos benéficos-re. Peve jaguereko mariquita, jareko káva ha jaguereko algunos micro organismos okarúa hapicha, hapicha ro'óre ha umi aña la okarúa entonce una forma de controlar, control, control natural de, de plagas. Umi aña nde ja'e heta vece. Este control integral ja'e, ha pe integral ja'e integramente ñame'ẽmbaitéva protagonismo enterovete estrategia-pe, ikatu hag̃uáicha realmente oiko peteĩ control integral de plagas. Ñande ñande pópe jajukárõ vicio ha'e parte de control integral. Ocontrolado hína en forma natural umi insectos benéficos ha'e oike avei dentro del control integral de plagas. A veces jaipuru umi koga hyakuã pohyi'mía, ruda, ménta ha umi umi tyrakuã a vése ndogustái avei la vichokuérape ombodispara chupekuéra, entónse umíva ha'epaite párte del kontrol integral de plágas. Ha umíva umi témare tapichakuéra oñevenefisia hína kon el subsídio ekonómiko déntro del prográma Teko Porã, entónse ojehekombo'éta hína Gracias a la al acompañamiento y a la gestión de la facilitadora la señora Irma Ríos ha oconfia ape la equipo técnico en mi persona ha avei en la persona de la licenciada Clara ikatu hag̃uáicha jahekombo'e tapichakuéra Araujokueguápe kóa ko téma. Ivuéno Abel, mba'éiko ere ko'ã rupi éste dia ñande programación jajapo ha komo un homenaje previo a la polka paraguaya jajapetéma chupe polka paraguaya mitã. Abel, ivuéno, Ñandejára ha Tupãsy he'íma guive neĩ ko'ẽrõ ñainjeýta oñondive a partir de las tres de la tarde hasta las cuatro de la tarde, péa